Ӕвӕдза, цы мбисонды рӕсугъд ӕрдзы хъӕздыгдзинӕдтӕ сфӕлдыста Хуыцау йе сконд дунейы. Цас ӕмӕйай цымыдисагдӕр бынӕттӕ Балӕвар кодта алы адӕмтӕн зӕххыл цӕрынӕн. Цас алыгъуызон уавӕртӕ радта уыдонӕн сӕ удыхъӕд сын фӕлваргӕйӕ. Хъарм денджызтӕ, дыргъты бӕркӕдтӕ, ӕгӕрон цъӕхбыдыртӕ. Фӕлӕ, лӕмбынӕг ӕркӕсгӕйӕ, уыцы ӕппӕт хорздзинӕдты, аивдзинӕдты, ӕхцондзинӕдты хсӕн Мах уӕддӕр ницы ссардзыстӕм хӕхбӕстӕй диссагдӕр. Фыццаджыдӕр уымӕн, ӕмӕ уырдӕм уӕлӕрвтӕй кӕй цӕуы ӕвӕджиауы тӕмӕссаг тых, кӕй хӕццӕ кӕны уырдӕм Хуыцауы комылӕфт, кӕй дзы ис ӕмбӕхст дунейы сыгъдӕгдзинад ӕмӕ ӕрвон цӕрджыты хъусдард. Ахӕм кадджын ӕвӕджиау рӕсугъд ӕмӕ рагон хӕххон зӕххытӕй иу у Ирыстон. Иры бӕрзонд хыгъды Хуыцаумӕ хӕстӕг бынӕтты рагзамантӕй фӕстӕмӕ цардысты нӕ зӕдӕнгӕс фыдӕлтӕ удыхъӕдӕй сыгъдӕг, куваг, хъӕбатыр ӕмӕ хӕрзӕгъдау адӕм. Ӕрмӕст ахӕм адӕм уыдысты ацы дзӕнӕтон зӕххы аккаг, Иуӕй сӕ алӕмӕты удварны бӕркӕдты руаджы, иннӕмӕй сӕ арф мидисджын царды уагӕвӕрдты фӕрцы, уӕлдайдӕр та сӕ ӕмбисонды хъару, тых ӕмӕ ӕнӕбасӕттон ныфсы ӕххуысӕй. Нӕ абоны хистӕртӕ дӕр ма ӕрӕййӕфтой рагон ирон царды цымыдисаг нывтӕ, уыдысты ӕвдисӕн фыдӕлты ӕвӕджиауы рӕсугъд ӕгъдӕуттӕн. Уыцы фарн ӕмӕ ӕгъдау Нӕ домбай, хъомысджын фыдӕлтӕ хастой, парахат кодтой ӕндӕр адӕмты хсӕн дӕр, дунейы алы кӕрӕттӕм хӕццӕ кӕнгӕйӕ. Сӕ къухӕй амад мӕсгуытӕ ӕмӕ фидӕрттӕ баззадысты ӕнӕхъӕн зӕххы къорийы алы бӕстӕты. Ӕмӕ сӕ алы адӕмтӕ нымайынц сӕхи фыдӕлты арӕзтыл. Абон сӕхи бирӕтӕ хонынц скифты ӕмӕ аланты байзӕддӕгтӕ. афтӕмӕй та аланты рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ сӕ арф зонындзинӕдтӕ ӕмӕ сӕ ирон нӕртон туг никуы ӕмӕ ничи бафӕрӕзта сыгъдӕгӕй бахъахъхъӕнын се цӕг фӕдонты ирон адӕмӕй уӕлдай уымӕй дӕр ӕрмӕст ирыстоны хӕхбӕсты фыдӕй фыртмӕ чи фӕцард ӕнусты дӕргъы уыцы ирон адӕмӕй Уымӕ гӕсгӕ мах хъуамӕ амондджыныл нымайӕм нӕхи, нӕ фыдӕлты зынаргъ уӕзӕгыл абоны онг ирон адӕм кӕй цӕрынц, уый тыххӕй. Кӕй никуы радтой сӕ табуйаг зӕхх ӕддагон лӕбурджытӕн. Кӕд ӕмӕ ахӕм фыд-заман дӕр ралӕууыд цыппӕрдӕсӕм, фынддӕсӕм ӕнусты ӕмӕ карз тохты фӕстӕ, цыфыддӕр знӕгтимӕ, нӕ фыдӕлты нымӕц дыууӕ милуанӕй цалдӕр минмӕ куы рхауд, уӕд Домбай-аланты ном дыууӕсӕдӕ азы мидӕг никуыцӕйуал хъуыст. Фӕлӕ адӕм нӕ фесӕфтысты. Уыдон бафӕсвӕд кодтой сӕхи арф кӕмтты ӕмӕ бӕрзонд къӕдзӕхты амад фидӕртты. Афтӕмӕй аирвӕзтысты, ӕмӕ уыцы зын уавӕрты уӕддӕр дарддӕр ӕххӕст кодтой сӕ сӕйрагдӕр хӕс. Куывтой Хуыцаумӕ ӕмӕ ӕнагайгӕ фӕсауӕрцау хастой фӕстагӕттӕн фыдӕлтӕй сын фӕдзӕхст рагон зонындзинӕдтӕ, се гъдӕутты ӕвзаджы ӕмӕ дзыхӕй дзургӕ сфӕлдыстады мидӕг ӕмбӕхстӕй. Адӕм куы фӕфылдӕр сты, сӕхиуыл куы схӕцыдысты, уӕд та бацагуырдтой сӕ фыдӕлты рагон цӕрӕн бынӕттӕ ӕмӕ та уӕд рох къонаты ногӕй ссыгътой царды арт. Бирӕ таурӕгътӕ дзурынц Ирыстоны алы кӕмтты, ирон мыггӕгтӕ куыд равзӕрдысты, уый тыххӕй. Арӕхдӕр-иу уыдон рацыдысты фыдӕлты дугӕй баззайгӕ хъӕууатты чи ӕрцард, Уыцы иугай алайнаг лӕппутӕй арӕх-иу мыггаджы рагфыдӕлӕн йӕ фыны бацамындӕуыд йӕ фидӕны цӕрӕнбынат. Адӕмы нымӕц куыд рӕзыд, афтӕ уӕрӕхӕй-уӕрӕхдӕр кодтой сӕ цӕрӕнбынӕттӕ дӕр. Адӕм уӕгъд кодтой тар хъӕды бынӕй рагон хъӕууӕттӕ. Хуры рухсмӕ цӕхӕртӕ калын кодтой ӕнусон рыгӕй ӕмбӕрзт алайнаг мӕсгуытӕ, галуантӕ ӕмӕ фидӕрттӕ. Ногӕй судзын кодтой рох кувӕндӕтты арт ӕмӕ ногӕй ӕвӕрдтой сӕ фыдӕлты уӕзӕгыл царды бындур. Ахӕм рагон скифты аланты цымыдисаг зӕххытӕй иу у Загъина. Уый зындгонд у абон йӕ незаманттӕй ӕрцӕугӕ дзуар Гомартӕй. Йӕ бакастджын бӕрзонд амад фидӕрттӕй ӕма аст сӕдӕ азиккон диссаджы сусхъӕд бӕласӕй. Уыдон се ппӕты дӕр афтӕмӕй ӕрбаййӕфтой ардӕм ӕрбалидзгӕ ирон мыггӕгтӕ.
Хуыйны бӕллӕх зӕгъинаг. Сӕрӕджерысы мыггӕгтӕ. Гӕджитӕ,

Районы мидӕг иу дӕр иу ӕй, уомӕ дзурдтой мӕ, уомӕ нед кодтой, кувӕн кодтой. Ныхасы иу бадтысты мӕ иу базырдтой, ерын кӕмӕн кӕуыс, кӕуы, кӕмӕн кӕуы, баххуыс кӕнын, кӕмӕн баххуыс кӕнӕм, кӕмӕн бахуым кӕнӕм, кӕмӕн ӕз кӕрдӕм. Афтӕ иу базырдтой мӕ иу

цӕчынджытӕй ракодтой ардӕм, самӕ сын сывӕллон райгуыра, самӕ сын фӕсӕра, самӕ сын балӕвар кӕна Мады Майрӕм, сывӕллӕттӕ, хо, мӕ йын хом куывтой. Вала валия бӕлӕстӕ зыны, мӕнӕ харгӕ зынын чола. Вала, валла жарыз, вала валия, айта хуша жар хонам. Мӕ хаубадаш пувмӕ шыдысти ларалхаттариус,

Цымӕ цал мин азы размӕ равзӕрд нӕ фыдӕлты кадджын куывддон бынат Гомарты дзуар? Рагон таурӕгъ куыд дзуры, афтӕмӕй кӕддӕр ацы бынаты сӕрмӕ арвы дуар байгом ис, ӕмӕ уӕларвӕй зӕхмӕ ӕрцыд ӕрвон арт, ӕмӕ дзы уӕд адӕм кувӕндон сарӕзтой. Йӕ ном гом артмӕ гӕсгӕ дӕр базонӕн ис, уый кӕй у фыццаг ариаг адӕмты скифты кувӕндон. Кӕм табу кодтой нӕ зондджын фыдӕлтӕ ӕнусон артӕн, Хуыцауӕн ӕмӕ хурты хурзӕринӕн. Абон Ирыстоны ахӕм комкоммӕ номимӕ ис ӕрмӕст гом арты дзуар. Фыдӕлты иннӕ ахӕм кувӕндӕттӕ баззадысты сӕ рагон зӕххытыл. Зӕгъӕм, Зорастыры фӕдонты кувӕндон Атешкях абоны Азербайджан зӕххыл. Иннӕ Волгоградмӕ хӕстӕг Трехостровская зӕгъгӕ цӕугӕдон Доны былгӕрон ӕмӕ бирӕ ӕндӕртӕ. Арт нӕ фыдӕлтӕ нымадтой Хуыцауы фӕзындыл ацы дунейы, йӕ зӕххон буарыл, ӕмӕ йын табу кодтой. Ам Загъинайы гомарты кувӕндон дыууӕ ӕртӕ мин азы размӕ фыццаг хатт куыд амад уыд, уый ныр зын зӕгъӕн у. Уымӕн ӕмӕ чырыстон дингӕнджытӕ йӕ цалцӕг кодтой аргъуаны хуызы. Фӕлӕ Кувӕндоны фарсмӕ незамантӕй баззад рагон ариты дины ӕвдисӕн. Тынг фидар дурӕй арӕзт ӕмбисонды скульптурӕ фыры хуыз. Фыр та зындгонд куыд у, афтӕмӕй у арты, хуры тыхы символ. ӕмӕ куыд диссаг у, рагон замантӕй цы кадджын дзуар баззад, уымӕ кӕддӕриддӕр куыд зӕрдиагӕй куывтой ӕмӕ кувынц абон онг ирон адӕм.
Разы дӕр йур тӕмбӕлӕстӕ мӕй, уӕлау сӕм Хъусы фӕстӕ мидӕг ӕрлӕууӕн нӕ уыди. Иу фондз зоны, хсӕз зоны Горуммӕ дули. Хъазынс, иу хъазтам, иннӕ ран, иннӕ ран, алак эттер, яхиед, яхих хъазантан. Фӕстибед ач фасир. Мӕ кӕмхуыздӕр шагъдуди. Мӕ кӕмхуыздӕр шыди хъазты, хауда мюртын мирстюллер. Абы сӕ хашыдысты. Кӕрӕдзимӕ ноылдар хъӕутӕ дӕр сты, олайу рустовай нӕмы сыдысты, иуылдар-мӕндар хъӕутӕ иу сыдысты. Ма иу хъӕбысӕй хӕздысты, федта, лӕппутӕ иу хъӕбысӕй хӕздысты. Уӕдмӕ гъусы дзорбонмӕ иу сахъазӕрттӕ дӕр иу сеткуыдтой. Къобель-къофтӕ кодтой, иу йены сыгъдӕджытӕ кодтой, федта иу ныхсадтой, етты, рабу! Уымӕ мӕ иутӕн вожтӕ ссыди, ортӕмӕ дӕр иу

Гомарты дзуар дӕр ӕмӕ ацы рагон фидӕрттӕ дӕр ууыл дзурӕг у ноджыдӕр иу цымыдисаг хабар. Бынӕттон цӕрджытӕ куыд сбӕрӕг кодтой, афтӕмӕй Загъинайы дзуӕрттӕй иуӕй иннӕмӕ зӕххы бын уыд фӕндӕгтӕ арӕзт.
Хъосы жуармӕ нӕ хӕрдиги, уолӕу жуармӕ зӕххи бын туди фӕндаг.

Уӕд-иу дон бафтыдтам, цӕмӕй байзаган и. Дон иу калдтам, мӕ нӕ айзаг кодтам. Стӕй дзы мах бавдадзыстӕм ӕмӕ зӕгом ныккалдтам, зӕгом сихозон мӕнӕ хъампӕй куы банакӕна, разахон айкодтоед цевритӕй, мӕнӕве. Мӕ джихӕви ауагътам ам, мӕ дола бынӕй кобе ис сӕвгӕдон. Мӕ хӕм ракалди. Хӕвдам ди фӕндаг Асыздуарӕй донмӕ. О, раздӕр фи... Асздуарӕй асздуармӕ дӕр дистан ног.
Иннӕ диссаг та уый у, ӕмӕ Уӕллаг Загъинайы хъӕуы астӕу кӕй зайы бирӕ ӕнусон бӕлас. Цӕуы йыл аст зӕдӕ азӕй фылдӕр. Йӕ бӕрзӕнд у дӕсымы ӕссӕдз метры, йӕ уӕрх та аст метры. Ӕмӕ ӕвӕдза, хъӕуы цӕрджытӕй цал ӕмӕ цал фӕлтӕры фӕхъомыл кодтой йӕ быны. Цал ӕмӕ цал дугтӕн уыд ӕвдисӕн ацы сусхъӕд бӕлас, цы нӕ заманты ӕрыййӕфта уый ӕнусты дӕргъы. Хъӕубӕстӕн уый кӕддӕриддӕр уыд сӕ ныхасы бынат. Ам адӕм ӕмбӕлдысты, лыг кодтой сӕ ахсджиаг фарстатӕ, ам-иу ӕмбӕхстысты хуры судзгӕ тынтӕй, ам-иу арӕзтой хъаст сатӕг сӕрдыгон изӕрты. Ардыгӕй-иу дардмӕ хъуысыд хъисын фӕндыры ӕрдхӕрӕны хъӕлӕс. Уӕдӕ цы зӕгъӕн ис Загъинайы ӕмбисонды бакастджын фидӕртты тыххӕй та? Уыдон амад ӕрцыдысты тынг рагон заманты агури дур, дойнаг дур ӕмӕ къӕдзӕх дурӕй. Зындгонд куыд у, афтӕмӕй Агуыридурӕй адӕм райдыдтой пайда кӕнын незаманты. Ахуыргӕндты нымадмӕ гӕсгӕ фыццаг арӕзтӕдтӕ агуыридурӕй хауынц ӕртӕккӕгӕм мин азмӕ нӕ дуджы агъоммӕ. Йӕ кой ис Библийы дӕр. Донӕй хъаймӕты фӕстӕ адӕм кӕй райдыдтой хӕдзӕртты аразын сыгъд ӕлыгӕй. Афтӕ сӕ пайда кодтой рагон Мысыры ӕмӕ Римы дӕр. Сырх агури дурӕй арӕзт ӕрцыд зындгон Колизей дӕр. Афтӕ загъинай фидӕрттӕ дӕр сарӕзтой незаманты диссаджы дӕсны дурамайджытӕ, ӕмбисонды арӕхстджын ӕмӕ хъаруджын адӕм. Ӕнусты дӕргъы фидӕрттӕ ӕмӕ мӕсгуытӕ баййӕфтой амӕй-ай ӕгъатырдӕр фыдтугтӕ. Бирӕ знӕгтӕ сӕ архайдтой фехалын, сармадзанты арт сыл ӕфтаугӕйӕ. Алырдыгӕй къултыл бӕрӕг дарынц сӕ бирӕ хъӕдгӕмттӕ. Хъыгагӕн, тынг бахъыгдардта Загъинайы фидары мин фарассӕдӕ науӕдз фыццӕгӕм азы Дзауы районы цы зӕххынкъуыст уыд, уый дӕр.

Зӕгъинӕй фидар фыццаг хатт арӕзт ӕрцыд, ӕвӕццӕгӕн, Гомарты дзуары равзӕрды заманы. Уымӕн ӕмӕ се хсӕн кӕддӕриддӕр уыд тӕмӕссаг бастдзинад. Фӕлӕ рӕстӕг цыди, дугтӕ ивтой кӕрӕдзи, ӕмӕ кӕцыдӕр заманты-иу фидар хӕлд ӕрцыд знӕгты ныппырстытӕй. Ахуыргӕндтӕ куыд дзурынц, афтӕмӕй уый уыд иу цыппар хатты цалцӕггонд. Ивтой йын йӕ хуыз, йӕ бакаст. Уӕддӕр Загъинӕй фидарӕн абон дӕр йӕ арӕзты бӕрӕг дары аланты ӕрмдзӕф. Бӕрзонд, цыппар уӕладзыгон мӕсыджы алыварс уыдысты амад дыууӕ метры фӕтӕнӕн къултӕ. Мидӕгӕй дзы мӕсыджы сӕрмӕ схизынӕн уыд арӕзт нарӕг асин. Асинӕй тынг дӕргъвӕтин рӕстӕг кӕй пайда кодтой йӕ кӕддӕры цӕрджытӕ, уымӕн ӕвдисӕн сты ацы дуртӕ. Ацы ран уыд цӕхгӕр фӕзилӕн, ӕмӕ-иу чи рцӕйхызт асиныл, уый-иу йӕ къухӕй хъуамӕ фӕхӕцыдаид къулы кӕроныл, ӕмӕ уыцы бирӕ мин ӕвнӕлдӕй дур авгау слӕгъз ис. Арызт дзы уыд егъау камин дӕр. Дӕсны амайджытӕ йын сарӕзтой, йӕ фӕздӕг кӕуылты цыдаид суанг ӕмӕ фынддӕс метры бӕрзӕндмӕ ахӕм фӕтӕн фӕздӕгдзон.

Иннӕ ахӕм цымыдисаг фидары хӕлддзӕгтӕ та дардмӕ зынынц Дменисы хъӕуы сӕрмӕ хохырындзӕй. Уым кӕддӕр уыдис уанатӕй егъау ӕвадуат фидар. Алы дугтӕ йыл ныууагътой сӕ ӕгъатыр фӕдтӕ. Карз тохты ӕвдисӕнтӕ базадысты йӕ бӕрзонд амад къултыл. Уыдонӕй, кӕд иу дӕр ӕнӕхъӕн нал у, уӕддӕр ма абон дӕр йӕ бындуртӕм гӕсгӕ ис бамбарӕн, кӕуылты уыд кӕддӕр уанаты фидары стыр хъомыс, уый. Бирӕ хъуыдыты лыфтауынц лӕджы Хуссар Ирыстоны рагон фидӕрттӕ, мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕ. Кӕй бон у зӕгъын, куыд уыд сӕ ӕмбисонды арӕзтадӕн йӕ фыццаг хуыз? Чи зоны, цас уыдаиккой уыдон Ирыстоны алы кӕмтты. Кӕд ӕмӕ историон нырмӕгмӕ гӕсгӕ алы ныббырсты рӕстӕг-иу хӕлд ӕрцыдысты дӕсгай мӕсгуытӕ ӕмӕ фидӕрттӕ. Уымӕ гӕсгӕ куыд ис ферох кӕнӕн цал ӕмӕ цал ӕфхӕрӕг экспедици уыд ӕрвыст ардӕм паддзахы заманы ӕнудӕсӕмӕн уырсы. Чи зӕгъдзӕн, цас бантыст уӕд уырысы ӕфсӕдтӕн Гуырдзийы ӕлдӕртты амындӕй ныппырх кӕнын, басудзын ирон хъӕутӕ, ирон мӕсгуытӕ. Тугӕй фыстӕй дарын хъӕуы зӕрдыл инӕлар Ахвердовы ныппырст мин ӕссӕдӕ иуӕндӕсӕм азы. Дыууын хъӕуы чи басудзӕн кодта, Ермоловы ныппырстытӕ мин ассӕдӕ ӕвддӕсӕм, мин ассӕдӕ дыууын-фыццӕгӕм азты ноджы фылдӕр хъӕутӕ чи ныппырх кодта. Ӕппӕты ӕгъатырдӕр та разынд Ренинкампфы ӕфхӕрӕн экспедици мин ассӕдӕ ӕртын ӕмазы. ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Уымӕй уӕлдай, ӕнӕхъӕнӕ папийӕ сты хуссайраг Ир ӕмӕ гуырдзийыл дӕтты тохы таурӕгътӕ. Уыцы тох цыдис бирӕ ӕнусты, Ӕлдӕрттӕн сӕ ӕддагон знӕгты ныхмӕ Ир уыдысты фӕдисон ӕмӕ ирвӕзынгӕнӕг. Фӕлӕ-иу, хӕстӕй тас куы нал уыд, уӕд та-иу цъулбертӕ бавнӕлдтой сӕ хӕрзгӕнджыты туг цъирынмӕ. Ӕбуалгъ ӕмӕ ӕвирхъау уыдысты ӕлдӕртты ӕфхӕрӕн хъӕддаг митӕ. Уыдон ныхмӕ ирон адӕм кодтой хъазуатон тох, хъахъхъӕдтой сӕ зӕхх, сӕ бартӕ, сӕ намыс. Диссаг у, уыцы фыдӕвзарӕн дугты фӕстӕ ма уӕддӕр куыд аирвӕзтысты ацы мӕсгуытӕ дӕр Хъорнисы хъӕуы сӕрмӕ. Куыд дзурынц, афтӕмӕй кӕддӕр Хъорнисы уыд авд мӕсыджы ӕмӕ галуан. Мӕсгуытӕй иу уыд авд уӕладзыгон, иннӕтӕ цыппар уӕладзыгонтӕ. Цымыдисаг у сӕ амад, сӕ уӕрх. Сты цыппӕрдигъон фӕтӕн къултимӕ. Сӕ тихтыл та суанг уӕлӕмӕ ӕвӕрд ис цӕхгӕрмӕ дуртӕ. Абон ма уыцы мӕсгуытӕй дардмӕ хохыфахсӕй фӕлгӕсынц ӕртӕ мӕсыджы. Уыдонӕй дӕр сӕ иу у тынг хӕлд, иннӕ ӕрдӕгхӕлд, ӕртыккаг та ма, кӕд хуыздӕр уавӕр ис, уӕддӕр се ппӕт дӕр сты фӕкӕсинаг. Фӕстаг рӕстӕджы Хъорнисы цардысты Тедетӕ, Хъозатӕ, Плитӕ, Фӕрстатӕ, Цхуырбатӕ, Тасойтӕ ӕмӕ Гӕджджитӕ. Хъӕуы алыварс ис фондз кувӕндоны. Бынӕттон цӕрджытӕ ӕххӕст кодтой Майрӕмы, Санибайы, Балдӕрыны бӕрӕгбӕтты ӕгъдӕуттӕ. Куыд дзырдтой, афтӕмӕй хъӕуы гуырдзиӕгтӕ дӕр цардысты, ӕмӕ-иу арӕх куыд уыд Хуссар Ирыстоны, афтӕ ам дӕр рагон ирон кувӕндӕтты нӕмттӕ ратӕлмац кодтой ирон ӕвзагӕй гуырдзиагмӕ ӕмӕ сӕ хонын райдыдтой Сминдагерги ӕмӕ Къарасе тобӕ. Фӕлӕ нӕ фыдӕлты дзуӕрттӕн ӕнӕмӕнг хъӕуы раздахын сӕ рагон ирон нӕмттӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ирон адӕмы кувыны гъдау уыйбӕрц аив, уӕздан, арф мидисджын ӕмӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ уыд, ӕмӕ йӕ уый тыххӕй хӕстӕг сӕ зӕрдӕмӕ райстой чырыстон уӕвгӕйӕ Хуссар Иры цӕрӕг гуырдзиӕгтӕ дӕр. Ӕппӕт ирон дзуӕрттӕм алы кӕмтты уыдон дӕр цыдысты сӕхи фӕдзӕхсынмӕ, уымӕн ӕмӕ сӕхи цӕстӕй уыдтой ирон дзуӕртты ӕргомы хуыз кувӕг адӕмӕн.
Ӕз же федтон мӕ хисӕрттӕй, ӕрма мӕ фсасмӕ ракодтой уди 55 годы. Ӕмӕ ӕрбаластой иу чызгы рынчынӕй, хирынӕн хуыссы дыууӕ азы, гуырдзиӕгтӕ. Мӕ цамӕдибыр куы сӕнӕфсирыид бын нӕхъӕнӕй, ӕмӕ кусӕрттагдӕр иудӕр мӕ иннӕдӕр. Ме бакодтой уырдӕм мӕ дзы дӕснытӕ дӕр бирӕ уыди. Шал адӕм тӕнг сыдысты адӕм. Йӕри мӕ хисӕртӕ федтон, чызг не сстади, чызг уыди уатон. Ӕмӕ стӕй йын уым скуывтой, быркуы дӕр уым ныууагътой, сӕнӕфсир дӕр уым йӕ быны ныууагътой, рывӕрдтой афтӕмӕй. Мардаг ӕхсӕвы сыстад мӕ йӕ вӕрджытыл слӕууыд. Рӕстмӕ ма йӕ буц сӕвын нӕ уыди, райсом къухӕй рапордӕй. Хӕджы федтон мӕ хисӕртӕй. Ахӕм жуар у. Йеди ратахгӕс

Нӕ балцы рӕстӕг Хуссар Ирыстоны уыд стыр бӕрӕгбон, атынӕг. Бӕрӕг ӕй кӕнынц ӕппӕт кӕмтты. Тынг рагон у атынӕджы бӕрӕгбон, зындгонд у бирӕ ӕндӕр адӕмтӕн дӕр. Кӕддӕр, незаманты, Египты табу кодтой хурӕн ӕмӕ куывтой йӕ хуыцау Атонӕн. Хурмӕ кувӕг адӕм уыдысты кӕддӕриддӕр нӕ рагфыдӕлтӕ дӕр. Атоны атынӕджы бӕрӕгбон ӕрхызт бирӕ ӕнусты сӕрты ӕмӕ абон дӕр тынг кадджын у Хуссар ӕмӕ Цӕгат Ирыстоны алы хъӕуты. Ӕрмӕст йӕ номыл кувӕндон никуы ис. Алчи дӕр ын йӕ кувыны ӕгъдау ӕххӕст кӕны йӕ хъӕуы кадджындӕр дзуары бын. Мах уыдыстӕм хуынд Рукгоммӕ. Уым атынӕджы бӕрӕгбонмӕ уырдыгӕй ралидзгӕ адӕм ӕрӕмбырд вӕййынц хисты дзуармӕ. Нӕ фысымтӕ уыдысты Плиты Гацыры бинонтӕ. Мах сӕ баййӕфтам дзуармӕ кувинӕгтӕ цӕттӕ кӕнгӕйӕ.

Куыд нын радзырдтой, афтӕмӕй-иу раздӕр ацы хъӕубӕстӕ Атынӕджы бӕрӕгбонмӕ сӕхи цӕттӕ кӕнын райдыдтой рагацау. Зылдысты къусбар, фыхтой иумӕйаг бӕгӕны. Дзуары бынмӕ алы хӕдзар дӕр хаста ӕртӕ хӕбизджыны, кусарты физонӕг ӕмӕ хиконд бӕгӕны. Абон, кӕд Рубкомы цӕрджытӕ бирӕ нал ис, уӕддӕр уырдыгӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ ӕрвылаз зӕрдиагӕй архайынц ӕххӕст кӕнын сӕ фыдӕлты кувыны ӕгъдау. Бинонтӕ кувинӕгтимӕ арвитынц дзуары бынмӕ сӕхицӕй минӕвӕртты ӕмӕ ӕнхъӕлмӕ фӕкӕсынц се рбаздӕхтмӕ. Бӕрӕгбоны руаджы ӕрбамбырд сты сӕ фыдуӕзӕгмӕ Плиты бинонтӕ, хотӕ ӕмӕ фсымӕртӕ, хӕрӕфырттӕ. Ӕмӕ та ногӕй сӕ зӕрдӕ барухс ис къонайы хъармӕй, сӕ раздӕры царды мысинӕгтӕй.
Ам сыр цардыстӕм, нӕ сӕм райгуырдтӕн. Мӕ уым цы бӕрӕгбӕттӕ кодтам. Ныр ын роггом дӕр Урстуал та дзомагъ иууылдӕр сӕмхуызон кодтой. Комахсӕны фӕстӕ, къуыри фӕстӕ хуыцаубоны изӕрӕй иу уыди фыццаг комбӕттӕн. Уымӕй иннӕ къуыри фӕстӕ уыди стыр фыды комбӕттӕн. Мӕ хӕусы къуырисӕрӕй фыццаг комбӕттӕ нӕ иннӕ стыр комбӕттӕнмӕ уыди сӕрвисӕн, сӕрфкъахӕнтӕ. Стыр комбӕттӕны къуырисӕрӕй та-иу райдыдтой узе тутыртӕ, нӕхъӕн суангдӕр куадзӕнмӕ. Мыр зӕронд адӕм дзы чи уыд, уыдон Хӕусы тутыртӕ ком-иу дардтой тутырты хауи хъуыды кӕнынмӕ. Ӕрмӕстдӕр сывӕллӕттӕн-иу кодтой сырхындахӕй сӕ мидӕггаг дзаумӕттыл сынчытӕ рахизырдыгӕй нӕ, стӕй о дзуарвӕрдӕй, цӕмӕй фыдбылызӕй хызтой, тӕрсгӕ мацӕмӕй кӕной. Ерын сӕ дзыккутӕ-иу сын ӕртӕ хатты хӕсгардӕй лыг кодтой, цӕмӕй Уый дӕр фыдбылызӕй хызтой, мацӕмӕй тӕрсой, стӕй стуртӕн дӕр афтӕ сӕ къӕдзилтӕ ивсын алыг кодтой. Ну, цӕмӕй сӕм бирӕ ввахс ма цӕуа, мацы сыл ӕрцӕуа. Дзуар нӕхир махмӕ хисты дзуар нӕ, мӕнӕ атынӕджы кӕмӕ фӕцомы, уый. Къуырисӕртӕ нӕм уыди рагъыдзуар бон, уӕлӕхауцы хохы сӕрмӕ цыдысты. Чызгай, лӕппуйӕ, ерын нӕлгоймӕгтӕй дӕр йӕ бон кӕмӕн уыд, уыдон. Мӕ тынг рӕсугъд у Уӕле. Ӕрмӕст кувӕндонмӕ сылгоймӕгты нӕ уагътой, нӕлгоймӕгтӕм цыдысты, уый дӕр сӕ къахыдарӕс-иу раластой те, афтӕмӕй. Ну, сылгоймӕгтӕн та дзӕбӕх фӕззимӕй уӕм бадтысты.

Зуарджын, бӕркадджын ӕмӕ ӕмбисонд рӕсугъд хӕххон бӕстӕ у Хуссар Ирыстон. Ам фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ мингай азты дӕргъы фӕцардысты сыгъдӕг уӕздан, зынтӕн фӕразон, домбай, хъаруджын, сӕрыстыр ӕмӕ сӕрибаруарзаг ирон адӕм ӕмӕ сӕ фыдӕлтӕ. Афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ Хуссар Ирыстоны алы кӕмтты чи бафӕрӕзта цӕрын цы фыддӕр заманты ӕмбисонды ӕнӕбасӕттон лӕгдзинад ӕвдисгӕйӕ. Чи нӕ ныууагъта йӕ табуйаг фыдуӕзӕг ӕмӕ нӕ фӕлыгъд хуыздӕр цардагур ӕндӕр бӕстӕтӕм, уый абон у Хуыцауы уӕлдай арфӕйы аккаг.

Горӕт адӕмӕн дӕр пайда у, сыгъдтӕ цынӕй кӕнджытӕ.
Маммӕ диссаг кӕсы. Куыд нывозынч сӕ фыдуӕзгуытӕмӕ, куыд охсавынч. Здар охсауин, уортӕ зуйнын, уортӕ зӕгъӕджы къама дӕр фӕндох зуйнын округмӕ джисты сомор кодтой сала. Ордгезы шан. Мӕ фыд кӕ фӕфыдӕбон кодта ордгезы ношаны. Мӕ мӕ нӕй нывозӕн.